Helo bawb! Heddiw mae gen i'r pleser i siarad efo cerddor talentog iawn sef Edith. Blwyddyn diwetha nath Edith ennill gwobr 2020 yng Ngwobrau Selar, a dyw hi ddim wedi stopo cynhyrchu cerddoriaeth ers 'ny. Felly, dyma Edith! Haia!
Lush bob man, diolch yn cael fi. Y cwestiwn cyntaf ni eisiau ofyn yw pryd nes ti ddechrau sgwennu caneuon, tua pa oedran o ti? Nes i tyfu lan yn Aberaeron um, gyda teulu fi a oedd wastad diddordeb mewn canu a ysgrifennu. A tua 14 nes i ysgrifennu can cyntaf fi o'r enw Sownd yn y Canol, gan un i cofio. a sut nes ti ddarganfod y steil? Meddwl, pryd nes i pigo lan y car. Um, o'n i eisiau kind of mynd at rhyw fath o cordiau complet mewn ffordd. Wastad wedi cael diddordeb mewn wneud caneuon um, new soul um, a jazzy. Dwi'n tyfu lan yn gwrando lot o Eric Badu, Leanne La Havas, Corey Bailey Ray, lot, lot fawr o ysbrydoliaeth gan nhw. Mae llais fi'n rili really gweddi um, y fath kind of stale o R&B a new soul hip-hop vibes. Mae 'na gorgeous fel dyfnder i dy llais, fel mae'n gallu... Mae range ti'n class, dyw e ddim just yn sownd i un thing, na, mae'n gallu... You can yeah. do whatever, girl.
Dwi'n meddwl achos dwi wedi bod, wel, tyfu lan ar just gwahanol styles o cerddoriaeth, mae wedi rili really ysbrydoli llais fi. Pan o'n i'n wrando ar gerddoriaeth ti, Dyw e ddim jyst yn sownd i un fath o gerddoriaeth, na, ma' 'na gymaint o gwahanol pethe myn' ymlan, techno efo Endaf, jazzy stuff 'fyd, ti'n joio arbrofi gyda steilie gwahanol o gerddoriaeth then ife? Definitely. Dwi wedi bod yn gweithio efo shwt gymaint o pobl dros y blynyddoedd diwethaf. Dwi'n meddwl mae wedi ysbrydoli fi i eisiau ddim ffitio mewn i un bocs hefyd. Mae'n mae really dibynnu ar sut dwi'n teimlo ar un dydd. A ia, yeah, dwi jyst yn mynd ati creu beth bynnag sy'n dod i fi. So sut ti'n dechrau diwrnod ti? Wyt ti'n deffro a meddwl reit, sgwennu cân heddi, neu ti'n mynd ar sut ti'n teimlo? I ysgrifennu, dwi'n mynd off sut dwi'n teimlo ar y dydd. Weithiau dwi angen dydd i cael mwy o ysbrydoliaethau o tu allan i'r tŷ. Dwi'n rili lwcus i byw o gwmpas natur. So dwi'n byw yn Merthyr, um, yn Aberfan, a mae yna fel mynyddoedd just mor prydferth um, o gwmpas fan hyn. So dwi'n actually gallu cerdded o'r tî lan i'r top y mynydd. Mae hwnna'n rili really ysbrydoli fi. Weithiau dwi'n cael plan hefyd, weithiau dwi'n ysgrifennu fel plan ar gyfer yr wythnos, os dwi'n cael prosiectau arall ar y go, dwi'n ffeindio'r amser yn y nos neu gynnar yn y bore i trio kind of ffitio mewn rhyw fath waith o creu cerddoriaeth neu um, just trio updateio uh, gyd o cneuon fi a, a yeah, symud mlaen i'r peth nesaf. Sut brofiad ydw i weithio efo Izzy Reifi ar yr album Mas o Ma? So, uh, yeah, oedd e, e'n really great a nath Izzy gofyn i fi uh, creu sound designs ar gyfer darn o theatre yn The Riverfront. Profiad hollol newydd i fi, dwi byth wedi wneud unrhyw beth fel hyn o blaen. Dwi'n cael diddordeb mawr yn neud drama a theatre, o'n i'n wrth y modd yn neud pethau drama yn yr ysgol. So, oedd e'n really cool um, i fi cysylltu efo Izzy a ffeindio allan mae Izzy efo lot o'r un ysbrydoliaethau da fi, gyda music a artistiad hefyd. A hefyd, just y ffaith bod ni'n siarad Cymraeg a wneud cerddoriaeth Cymraeg hefyd. So, nath Izzy dod i fi a dweud, o, oh, ti, ti eisiau wneud bach o music dan gilydd rhywbryd? Obviously, fel, yeah, definitely. Ar ôl i lockdown digwydd, nath ni cwrdd ar Zoom a dechrau siarad trwy beth gallwn ni wneud. A nath Izzy dechrau anfon voice note i fi ar WhatsApp, just efo fel clips o hi'n rapio'n Cymraeg a Saesneg. A ni fel, mae hyn mor fresh, mor newydd, a oedd just mor cool bod mae rhywun ar y sîn yn gallu kind of expressio ei hunan mewn dwy iaith ar yr un pryd yn yr un can. Nes i dechrau cynhyrchu gatref a oeddwn ni just yn hala pethau draw i'n gilydd. A ie, yeah, nath, nath un can, nath dwy can, nath tair can siapio dros cwpl o misoedd. A nath ni penderfynu rhyddhau e fel EP a um, nath yr enw mas o'ma dod lan. achos beth da ni'n siarad am yw sut da ni di am ardopi yn byw mewn llefydd yng Nghymru sydd allan o'r ffordd, llefydd gwahanol i'r ddinas. So, ie, yeah, oedd e'n great, great prosiect, absolutely amazing i gweithio dy Izzy a creu rhywbeth mor special, really. So, mor ddiolchgar. Ie, yeah, ti'n gweithio lot yn y Gymraeg a'r Saesneg a mae'n lush bod ti'n gallu cael y mix yna. Dwi'n meddwl mae'n mor bwysig achos mae'r iaith Cymraeg wedi siapio fi fel person, siapio fi fel artist a wedi rhoi siwt gymaint i fi dros blynyddoedd i siapio identity fi, fi fel fan o di yn byw mewn Cymru. Mae o mor prydferth a mae o mor gwahanol. Ie, yeah, mae'n just yn cool i defnyddio'r ddau iaith. OK, so nawr o'n i'n meddwl chwarae bach o gêm. Dw i'n mynd i roi 30 eiliad i ti i ateb 5 cwestiynau. So, just deud be bynnag sy'n dod i'r meddwl. Ok, dwi'n mynd i dechrau'r timer nawr. Beth fyse'r un can fes ni'n gallu clywed am weddill dy fywyd? O, o, o, o, o.
Um, so, ni'n definitely dweud Annie Glass, heb ofn i'r ores, mae'r album just yn amazing, a mae'r can, wch, Pwy yw'r artist neu band gorau Cymraeg sydd allan na? Dwi'n bod yn bach yn biased, ond na i definitely dweud Casey. Mae di ysbrydoli fi siwt gymaint. Be sy gorau gen ti? Piano neu gitar? Piano.
Beth yw dy hoff dymor ti? Haf, wrth gwrs. Da ni bron yno! A pwy yw dy hoff YouTuber ti? Ooh, cheap lazy vegan. Nai fynd efo hi. Whey! Dyn ni di cyrraedd diwedd y gêm. Bach yn gytid bo yr ateb i'r cwestiwn ola ddim yn fi, ond... A cyn i ni orffen, o'n i jyst eisiau ofyn, os ydy ti unrhyw geiriau ysbrydoledig i'r wylwyr sydd eisiau mynd mewn i creu gerddoriaeth o gwbl? Ie, yeah, os ti'n creu music, neu os ti'n creu unrhyw beth, neu cael unrhyw syniadau o beth chi eisiau gwneud yn y dyfodol, a chi'n rili really teimlo'n cryf at y fe, so ni'n dweud paid gadael i neb stopio chi wneud beth chi eisiau gwneud. Fi di mynd trwy amseroedd lle dwi di gwrando gormod i pobl sydd yn, sydd yn dweud y pethau anghywir i fi, a mae rhaid ni rili really gwrando i ein hunan. A dwi'n meddwl jyst trio wneud beth bynnag chi eisiau efo bywyd chi i wneud chi'n hapus.